Seyda ez jî ji Nisêbînê me ava Hîsas im. Ez li Îzmîrê jî dayik bûm. Wek bi hezaran Kurda jî em ji di metropola Tirkiyeyê de mezin bûn li wir xwendin. Dûra dema ku min zanîngeh qezenç kir ez hatim Amedê li Zanîngeha Dîcle me ava Hîsasî xwend. Piştre jî em hatin Mêrdînê welatê xwe li vir dijîn. Belê. Te got avaîsazî, avaîsazî çi ye? Gava ku avaîsazî tê gotin divê em çi bifahmin? Erê, di nav civakê de wek mîmar tê bi nav kirin. Avaîsazî ya ku avahî ya saz dikin. wa design dikin. Yanî em birin li erdikî din erin ew ê ya ji xwe berî me heval berîvan ê ku vî karî dikin pîlan çê dikin. Em jî avahî ya xanî ya yanî ev dibê nexweşxanekê bê, dibê edliyat bê, dibê xanîk bê. Tevahî çi bê gor xwesteka gel, gor xwesteka mirov a Em wêya saz dikin, design dikin. Tu çekî te behs kir bêrivan plansaza bajêr çi ye? Plansazê bajêr, plana bajêr goçê dikim got fikirin ama aslında ne tişkî wilo jî ye mesela. Heta got em bajarekî ava dikin ser ne ser qada heta em qad kê jî difikirin ew qad mesela amaborî, sosyolojîk, çendî em nakê difikirin mesela ev dîsîplînê cûda em hemû çiqat tên li cem hevdû Em ji ser wê nakê em lêkolînekê didikin, pişt wê nakê em wê derê em ava dikin. Derdê wê ne tenê bila bajar xweş be. Na, nebe bajar be xweş be çimkû em sadece bajar ne sadece ser bînaya wan nakê, xaniyê wan nakê ne. Yanî em heta em bajar difikirin nava bajar de gelê gelek gel heye, mirov hene, mirovê çendê cûda hene. Em bi ser keke ku mêrîn heta em fikirin. Mêrdîn keyê Suryanî jî hene, Ereb jî hene, Kurd jî hene, Tirk jî hene, çanda va heye, sosyolojîk sosyolojîkanek jî gelkî farklı ya û em bêjin aboriya gelka jî gelê gelê jî farklı ya. Tabi tesîrê li mîmarî û avariya jî dike. Heta gormekê difikirin gorek em goranekê. Em vî bajarî ava bikin, çîro bê ser parqê wanekê, cihê şînayê wanekê çawa bê, cihê mektebê wa çîro bê, standartê wanekê hene. Stexane gerek ku derê bê, adliyeyê ku derê bê, gerek em wanekê bifikirin. Goranekê mesela em bajarî avê ava dikin wê derê ser plana. Ji bo çi te ev karê bijart? Ya yek komşî kir, birê min endezyar bû. Wînakê pêşniyar kir ji min re. Goyanî Tirkî de ji nû hatiye. Jinî bû jî gelekî ji zengehayê jinî bû heft zengeha tune hebû. Wî wextî jî îngîlîzî bû piçikî Mersîne zaten min mekteba xwe qedand. Heta min fikir ez piçikê jî tirsan me yanî kisekî jî wê nizanîbû û yanî ya ku ê mezûnê nû jî em ê çêbûbane ê ser me jî tune bûn. Got bêjin wana kêm a ev çawa ye çêdibê hûn çawa projeya hûn çêdikin kisek jî tune bû. Nexwe hejmara me gelkî hindik e. E, mesewir û bama mamostê me gelkî baş bû. Yanî mamostê wan hekî gelkî çî kir hanî çû bêjim me utopîk ku bifikir. Yanî hûn dixwazin xeyalê we de bajar çawa bî. Me pêşî me wilo fikirî. Xeyalê me de bajar gerek çawa bû, em çawa bajarî çawa dixwazin. Ew mesela kêfam gelkî ji winakî re hat. Hanî heta em tirkî em bajarê tirkî dinivîsînin gelkî çîka ser çû bêjim Avahiya za çêkirine ser şom têş xanî çi bû? Avahi. Avahi. Ser avahiya gelkî fikirin mesela. Ê apartmanê, ê gelkî qadê wanekê di dirêj erê qatê bilind fikirin. Ama hegerek heta bifikirin mesela Kurdistan de xanî ne wilo na. Yani ne gelk qatê bilind in. Ez çûme xanî diqatîne bixçê wanekî heye ûs erê hewşene sikakî wanekî hene tenûrê wa hene bixçê wanekî heye însan wirda mesela heyata xwe lo dewam dikî ema ku heta min rexên çine tirkî de çilo çêdibê heta gotibê tokî xanî tokî wanekî hene gerek mesela ku heta min fikirî kere kem piçik jî ser çanda xwe bisekinim. Li ser sosyolojîkê pê xwe û ser aboriya xwe û ser qanûnê xwe em ka mîzên ma çawa ye ger kem ser vînakê bifikirin gora wînakê ger kem bajar ava kiribana kêfa min ji vînakê re hat mesela me hemû ev disiplînê cûda min ayne cem hevdû me para difikirîn ka me en son em ê çilo tişkî çawa çê bikin me ser wînakê en son me çîk çêdikir mesela bajar gerek ev mesela. Ev noqta hinekî gerek çi bê, gerek em avahiya li ba de çê bikin, ev dê gerek stexa nebe. Zemîna wina ke mesela me di mêzana erte hişbûnê de ma saxlama ne saxlama ya da devera ekolojîk ku ku em biparêzin ku der e, me hemû der difikrîn. Gorî hinekî mesela me bajêr me avahî dikirin. Ew çika ku kêfa min jê re hat ew wina kê bû yanî. Ew xweş bû. Diyar te ji bo çi ev karê mijart? Ma pêşvan tişt nehiştem pêşvan her tiştî ku. Dawiya Kalûn beşê we cuda ye. Ama bi hev re girêta ye. Ji hev re zêdetir ne cuda ye. Bêrivan ev bajar ava dikin ê me jî em xaniyê ava dikin bi yek bi yek. Niha ya ku me ava hîsasî xwest ku ez bixwînim merivik menî ava hîsas hebû. û di nisêbînê dixebitî. Mesela cara ewilî ez çûm cem endezyarekî ya înşaatê dûra jî ez me lê gotar kir û çûm cem Mervê xwenî dî ew jî avahîsaz bû. Me herdûka gotar kir avahîsazî bêtir ket serê me ew jî çima ji tişkî ji tunebûnê ku mero bifikirê ava bikê Gor fikra xwe û gor zan esasê bîlîm û teknîke. Rêya ava bikê pir wilo heycanek cem min çêkir. Ji ber wê yekê min xwest ku ez vî beşî bixwînim û welat jî bi yanî bi welat bi bajara hene. Bajar çiqasî wek ciwanekî kurd em xweş bikin Ewqasî jî welatê me xweş dibe. Yanî welatperestî jî ewil cem e. Em wisa difikirin. Yanî tiştekî tiştê ku te got girêdayî ez meraq dikim. Plansaziya bajarekî û dîzayna xaniyekî tesîrê li ser mirov ji aliyê derûnî, psîkolojîk ez bawer dikim dike. Derzê wê bi vî şiklê hebûn. Mesela Mesela yanî heta bi boyaxê xênî ya jî ev e koltuxê ku em li ser rûdinin vana bîlene bandora wî heye. Yanî koltuk firehbûna koltuk erdê çiqas bilind e evana tesîr dike ya jî nizm e bilind e ya jî boyax her reng di aliyê derûndî cûdatir bandor dike. Ev wisa ye. Ya saziya bajêr li ser Yani çavan ez karim örnekeke piçûk bidima wan hakî. Normalde hûn heta niha kî parkê nav bajêr de mêzînin. Park hemûl ku derê çêkirine ber gelê camîya çêkirine. Ev yek ku jin kê ez jin bim ser min cem ê parkê min ser xwerehet çîk nakim. Bandorayê nakê ser me çunku ez ê ku têne wê derê hemû ji camîyê derdikevin zilam in mêr in têne wê derê ew çîka xwe diçêdikin. Nehêlin ku jin werin wê derê. Em mesela wî jî em dêzin polîtîkaya piçikî jî dewletê jî ya. Yani ew piçikê çêka me yekekê ku em mêzê hîn bandor gelek heye. Piştê belkî em çîkê bifikirin. Di hezar û pazdeh û şazdeha de ew pêvajoya li gor Nisêbîn, Cizîr, Sûr çêbû. Piştî winakî mesela çîk çêkirin. Di tokî kete virda. Tokî qadên me ava kirin. Em hate mava qada mêzan berî wê nakê çawa bû, piştî wê çawa ye. Misa berî wê nakê misa me jin ku me got mehla koçere hebû. Koçer jinî wê nakê derdketin, tenûrê xwe pêd xistin, qirçikiyan ekê li devê derî bûn, nan çêdkirin, panîr çêdkirin, devê derî marçê xwe dişuştin. Çikatna Sikakê de gekir hes jî bûn. Têkilî kerê nav gel de hebû yanî ew bêjin gom çi bêjin yanî hevdû nas dikirin çûna cem hevdû jî ew zarok hemû Sikakê de misa kurdîya xwe jî şexlên ê piştî gon hatiye mêzînin çawaya xanî wilo bilind çêkirina Dora winakî mesela parqek çêkiriye, em heta ku dikeve nava wê parke de psîkolojîk got mêzêne. Tu dibêjî tu dibê qe ya qetabanî tu min mêzênî ez nava wir de nerihet im. Ji bo ku tu nerihet î wilo bandoreke ku ser te heye, tu naxwazî her nava wê qadê jî tu bigerî, tu ji bo neke dernakevî, çiyo çêdibê yeke ku hotbêjin cihê jinê mala, Gelek jin nava malê de bê. Zarok ji bo zaroka jî mesela ew pax çênekirine, ew skak çênekirine, ji bo gav çê jî nekirine, zarok jî nayêne skakî. Çine mektebê, têne mala xwe, nava malê de mezin bin, tekilîya wan ekê re gerr re nîne, tekilîya wan ekê ne çanda dora xwe re hene û ne cîranê wan ekê re hene û piştî wênakî zaten yekê ku ma dît ew cîrantî jî qut bû mesela. Kes kesî jî nas. Kes kesî jî nas ke nava mesela nava bi arê xanîkî ke ma zindeke ku gundek xisna wirda ema kesekî jî derî hevdû naxî hevdû jî nas nakin. Belî. Yanî tu çilo ava bikî ew bandor li ser civakê dikî. Mesela niha ev sikaka ber me ê me jî ofîsa me jî li vir e. Belî. Sikak teng e. Teng e. Erebe pir bûne. Ji ber ku erebe ji pir bûne rê ji nikarin ji rê derbas bim. Carna erebe hevdu xîz dikin tên ku hevdu birîndar bikin. Ev tişt dibin. Gava ku hûn vî karî dikin tiştên balkê serpêhatiyan ji bîranînê me balkê jî çêdibin. Hûn dikarin behsa bîranîneke xwe bikin bêrvan? Ez yanî gelek kiram we gelek çawa çêbûn zayîngehê de çêbûn heta em zayîngehê de bûn dîgotine me şaredarîya re em dişuxulin em ûrencî bûn em dîgot bişuxulin em dişuxulin rojkê şaredarîya gomê plan ke mêrsînê çêkin em mêrsînê wextî em çîkir ez ma Akdeniz, Devê ya Akdenizê helwederê. Ew ji deverke çawa yên bêjin, belkî hezar û wa neh seda de ew heta gund vale kirin. Yuxd yew nakê jî çûbûne wa bajarên mezin ê gundê ku vale kiribûn gelê Kurd. Cihê gelê Kurd bû ku çûbûne wê der dîsa jiyana xwe ser pêşkêş kiribûn Gora xwe ew der edilandibûn bajar. Pişkî mesela wî xwedî jî ketibû destê nîjarperestiya de jî. Şaredarî ketibû destê wan ekê de. Roj ke hatime gotina me got ya bêrvan got ma tu kurdî zanî ez normalde ne tiştîm got kurdî bişta hûn wê derê. Got ma tu kurdî zanî min got a çima got ya mêkevine vir de ema yeke got kurdî zanî bê ji me lazim a em herin ê ereban min ji ke vir a ji rê bidin naxwazim min vê derê deqê me ê werin xanî wanekî xirab bikin em ê siberdime wanekî wilo difikirin. Em gozê şomê çêkin ku normal sivîl aracek hebe em tê xin hundir û da te her muxtar bibîne muxtar re biştexla. Erê ez şom mesela çi kir yani muxtar ji gote min vê carê muxtar bêje min hêşe te wana kêre çi ye çima te wana kêre tu şoxilê em ku durum hala vina kê yani ez henî ez nayê şoxilin mecbûr em em orencî ne gerek em çik bikin Ji bo hin misteka xwe jî em xwe pêşkêş bixin. Bûye me kêm hatine. Piştê re mêz e telefon jî na kişêne li wê derê wê qadê de na kişêne. Ê ew jî ne min digerin min digerin wê tiştek hatiye ser rê. Wina kec ba çi kirin me jê difikirin difikirin. Ew jî nikariye ji tirsa bikevin hin dûr de ji wê qadê jî diçîn. Ê mêzan heta çi kir şexilî mêzan ew jî li Sêbînî derketin. Ez jî li Sêbînî bûm. Wana kê jî me ser gotin me wî xwitî me gundê xwe berdam hatin. Ew malbata te kî ye? Ez malbata min kî ye? Em hemû pirsgirêkên me heta gom derketin mêzen nasên me jî derketin yan cî xwedî erê mêvan û êvarî heta êvarî ji gomê xwarinê jî çêbikin em ê tewlin bişênin heta wilo gotin yanî ma çî kir yanî benda min ecêba tu çeka tu serê nekî en son ew çî kiribûn

Proje wek hev e. Yanî niha li Îskandinavya, li Amerîka, li Ewropa, li Hindistanê projek bê zimanê wî yek e yanî çimkî ser qazê xîz dikin. Behsa termînolojiyê dikî yanî. Na, yanî ti karê jê fêm bikî. Ti ji proje fêm dikî. He, mamosteyek me hebû, çûbû Fînlandiya, demek li wir mabû. Got ev proje li wir jî eynî projî. Tenê hûn li vir yaz dikin, hûn dinivîsînin mitbaxe ev ê ya. Yana wekî dî tevahî wek hev e. Ew ê ya ji alîkî pir xweş tê ji bo me. Çunke em karin bi her kesî re têkilî tênin li dinyayê tevahî. Ew ê ya xweş e. Wekî dî bîranînek min jî heye, yanî wisa, Di demekî şantiyek hebû, bal min kiribûn, digotin werd em hat qada me qedandî, şantiyê şefa me çûyî dikaribê dewam bike. Min jî got tamam. Ez çûm usta dîwara lê dikir, dîwar lê dikir. Dest pê kiribû, bodrum qedandibû, qata zemînê lê dikir. Hoste jî ji stûrî bû. Ez jî li proje dinere û li înşatê dinere. Ya tu pêm ev ya dîwarê zemîn qatê ye, ev ya ya jor e, qata yekemîn e. Min ji xwe şipe kir. Ez hatim cihê kişan dizînim. Çûm dîsa lê tune em oda de digem tu li jor tune. Min got welleyê ev ya ne qata zemîn e. Talê ez çûm cem oste min got oste ev ya ya qata jor e te li binî çi kirî dîwar lê kirî. Ew jî lê neriya ma şer. Çima? Çunkî di proje de mesela proje heye her qat cuda yê şer de li aliyê rastê li binî dibêje ev ya zemîn qat e, li projeya dî jî li aliyê rastê li binî dibê ev ya qata yekemîn e. Ew ya jî li aliyê çep neriya yê. Gotiye ev ê ya yê. Îca me dîwar xara kir nûdî me dest pê kir. Baş e. Wek her karî

Yek gomço bijin hişê dî mestekê qanûnî çikayna kêşe ye. Hale gelek ze itîk vlog karime hene. Heta gomnê dimê ze gelek mesele ew proje nebe ava kirin jî. Ema ew çi ye mesela tu dibê belediyê, belediyê jî çilo dibêjim wa encûmenê wêne ke hene. Encûman qerar dide. Mesela em yek ku bêjin em hêşê bîna kê me xwendiya, me mesela ku me çi kiriye em zanin plansazî çawa çêbê û dîsîplîna kê kîjan in. Ser vê nakê em qasî kar dikin. Ema piştî ku me ev qepoje me ava kirin. Em çil mêzên in yek gora serê xwe qerarê didê. Fêm nake kêfa wî ji te re hat ya temam kêfa wî ji te re nehat ez niha ava nakim projeyê tu çiyê neyanî ji te re. Yanî hişê zorbûna neke tu vê çîkê re û çi bêjim têkoşîna me bêhna kê re ya. Yanî li gor usulê kar nameşe. Na nameşe. Teoriyê dizanin nikarin derbasî ne ji ber we ji ber Ser û sedemî derê ne sermaye ye mesela. Têkoşîna me ser bêhna kê ye? Em ê bajarê me ava bikin ama em nikarin ava jî bikin. Çiyo dibêje me ku carna dibêje me hişê me çika nexweş piçikî jî bin pera dixwazin. Yanî tu pera bidê min hişê te meşê, tu pera nede min hişê te nameşê, tu çikî wilo nexweşî heye yanî nav hişê me de. Tu çi zehmetê dikî me? Siyape, Meha em avahiya ava dikin, ca di van avahiya de malbat dijîn, mirov dijîn û ev avahî herî kêm pêncî sal emrê wan heye. Hin hene sed sal jî karin bimînin. Pir mirovên ku tê dimînin jî tên guhertin jî Hama dema ku tu tişkî dikê avahî bi wî şiklî dimîne. Ji ber vê yê ve ya gerek mirov her tiştî bifikire û çêke. Yanî wekî dî karê dayikek tê di rûnê û xebera jî ji te bide ka çima vê ya mirov fikirî yî. Ev wisa ev tişt hene mirov bêtir di ser disekine û ya zahmetî jî wek ku bêrîvan got ê ku nezanin jî dibên em vî karî zanin. Ji ber nesantiya xwe vêya dikin. Çimkî carna em dibînin ji ber ev raştinê pênûskê ser kaxizê ji xwe çar xîza kirinê ka vêya ji mir çêke. Yê ne ne bi wî şiklî yê ama ev fêmkirin jî ku merov bi hev têkilî deynê wê pêş bikeve. Bîranîneke wê ye ku nexweş, tiştekî ku ji serê we derbas bû, tiştekî ku nexweş dikarin behsa wê jî bikin. Carna xweş ya berî heke şeş heft meha bi zaten hertejî çêbû. Dema hertejiyê de em çûne Semsûrê. Ya min roja dû em çûn êdî re ya domîn bû. Heta em çûn yoxtî zaten hanî ceyran tune bû, reş bû heta em çûn min bajar jî me nedît yanî ew zerara winekê çawa ye hertejî. Eynî rojê çûnî? Eynî rojê em derketin na. Berî winekê êvaredî em derketin me tir xwe re birin me bo hanî xwarin bû, betanî bû me cilo winekê xwe re me birine wê derî. Heta min çûm mesela neketin nava bajar de jî însan hingî derd ketin û hentedik jî tune bû dinya reş bû me me qet jî nediyan çawa çê bê em çûna deverkê mesela mê de rûniştin bû saet pêncî şeveqê gotin gomê çin heta mama em derd ketin jî depoya em derketin dinya hê reş bû xuya jî nedikir heta got tayê em ketine wê qadê de û piçikî û tavik derket me dît kî Çîk nîne ne, xanî tune ne, hemû ketine erdê de. Em nûrman alîkariyên gerek em însanan re bikin, em werrexkî jî mesela endamê em tim o bêne. Tim op jî bêjê me pê gerek hûn kamê zênin zerar çi ye, lêkolînkê bikin bajar de, tespîta xwe bikin ji me re bişînin. Wextê jî meselaya em çîk bû, tim o bê hevalên me winakî hatin, gomê ka lêkolînkê bikin nava bajêr de tije me re were. Yoxtî heta em çûn mesela her cam televîzyona de didît. Heta digotin ya dengê me tê wa. Û wilo dibêjin wanekî. Heta em ketina wê qadê de mesela gotina me yoxtî got deng dernekevî. Û nefesê jî nestênin. Bêhna xwe jî bisekinînin. Em lûxtî lo sekinîn. Lûxtî hate got ku ma dengê min tê sê çar car ez ser hewdû gotin. Ê ama ew çîk jî hebû bêdengî jî hundir de bû. Yanî nava bajarkî de bêdengî em hemû sekinîn jî. Heta ew deng nehat û destê xwe şanî kir yanî got me bi mekîne bişuxilin. Ew lûxtî min ser ez gelkî çi bûbû. Hêrs bûm din gelkî îşa bû lûxtî. Weko pêrîvan ku yanî ji bo me ya herî zor dîtina cihê artehşê bû. Em li wir nêzî deh rojan man ama ew dem çawa derbas bû jî em hîn ser di zêde nikarin bifikirin jî. Çunkî yan em me mirova dîdît, me bajêr dîdît, xaniyê ku ketine me dîdît. Êşa mirova me didît yanî pir zor dihat. Wek mirovekî jî zor dihat, wek avahîsaskî, wek endamkê TMOPê hîn bêtir zor dihat. Çimkî em zanin kî erdhej nakujê. Xaniyê ku ne bi zanistî û bi teknîk bê çêdibin dikevin û Mirov dibin dimînin. Ji ber ku me vê yasa nêpûşî bi me pir zor dihat. Yanî bi wî dîs erdhej dibû ama ev tişt ewqas mirov jiyana xwe nedidan û ewqas xanîşî xwe re nedibû. Bajarî ku em nê ne Hûn ji pê dizanin ji aliyê îmarê ve ne bajarek e em bêjin tekûz e. Hûn çawa moralê xwe xurt dihêlin? Yanî gava ku hûn derkevin skaka û digerin, dimeşin dawiya dawî karê we yî jî e. Hûn çi hîs dikin? Ya ewilî em nikarin bimeşin çimkî qaldirin jî tune ye. Em nav ereba de wek parkûra Survivorê em dirin yanî bi wî şiklî dibe. Ev xaniya dibîne xanî bi hev re yanî neqeba xaniya di pênc metro ya heyî ya tin de yî û tu dinerê ku xanî heme perda xwe dikişîne. Çima? Çimkî nav hev de ne hewdû nabîne. Yanî ya jî şibaka wa girtî dengê wa dirê hewdû. Evana yanî dîroka Mêrdînê di ortê de yî, bajarê herî kevnin ya ser rê dinya yê. Mêrdîn ciyekê wisa yî. Ama îro Mêrdîn hatî çi astî nayê qabilkirin. Em ji pê pir aciz dibin. Heta ji me tê jî em li ber ku bisekinin jî çi hebê em dikin.

Heta nê ne sikakê meşim acaba bê diha banî kî me dinêzênê ez bê ya da û ber ofîsa hevalê xwe çima ji camê der me dinêzêne namêzênê tişkî wiro psîkolojîk jî ye yanî ev qet dibêjin çiro ne gora mîrova çêkirina yanî heta mêzê min ser biçikî rantê ye. Bajarê me a ava kirina. Sikak ku em bêjin ev ne sikaka me ya. Yanî heta ku em dikevin wê sikakê de ku em nikarîn bimeşin ev ne sikak e. Ji bo ereba çê kirina minakî. Piçikî jî binekê dibêjin li ser zimanê îktîdarê minakî. Yanî ji bo jina ez rexê xwe dimezînim vînakî. Piçikî jî çi bêjim. Bajare ku heta ya mêrdîna jort mêzên in, mêrdîna jêrd mêzên in zaten şebd û cûda ne. Deveke cûda ye ma çiyo li cûda ye? Deveke di mêzên in dîroka wina kê heye, aboriya wina kê heye, otixaniye wina kê di mêzên in kevra çêkirina, nava wina kê de heye însan hene. Ama tu tê vê derê, tu nava bînakê de dikarî hezar însan bibînî. Ama wî însan kesek hevdûnas nake. Çilo navam do çîpî cana çime rexis tewrî. Rexis tewrî mesela devre ku kapîtalîzm de ketiye de. Rast e mîşa gotin mêzenê baxçe de hê jin şixul in, her kes nava baxçeyê xwe de xwarina xwe çê dike, tenûrê wan eke hene, tu xaniya di mêzên hê xaniya wan eke kevin in, tu di riya mêzenê rê gora însan e çêkirina, erebe tune ne li wê derê.

Yani ev tiştê ku serî de heta niha me got Seyda ji bo ku vana em hîn pêştir bixin ji bo ku avahiya ya ji bajêr em bi zanistî û bi teknîkê ava bikin gor çanda xwe, gor dîroka xwe. Em ava bikin ev destê me de ye. Ji bo vê ya jî em bangewazî dikin heval bela karin van beşa bixwînin. Ji hemberî civakê ev berpirsyarikê ji ya ne tenê di aliyê aborî de ji bo wê berpirsyarî jî cî bistînin baş dibe. Ya min çi bêjim yanî ez xwazim anî ku mîrov ser mafa bajêr hebê bajariya ew îlgêwnekî hebê û karê plansaziyê bajar bixwînî ema mesela Tirkî de mêzûnê me gelkî hindik in yanî ji bo ku ev plansaziyê bajar ji nû ketî nava Tirkî de. Li çend bajaran beş Mesela di hezar û yazdeh de heft bajara tenê hebû. Pêşniyargeh got mêzên li hemû qada vekirin, hemû li bajara ve dikin. Ê me gelek ji bajarê jî me asê kir. Yanî ne ku hişê uzman bûn. Mesela endezyarek hatibû digot ez plansaz im, ez ê plansaz eğîtmanekê çikanekê bime wan. Ê mesela ne tişt ku em qebûl bikin. Yanî herdû jî cûda ne. Yanî ji bo wênekê meseleke ku me got çilo nava Plana heta gom çê dikin em xaniyên nava bajêr de çê dikin em bi lê ku hîşê ku bênê zan ra em vê tekoşînê dikin ser zangiyayê de em vê vê tekoşîna xwe jiyem din. Yanî tiştê ku bêjin henê bi bixwînê bi derkevê. Yanî mesela ev ne tişkî wê jî ye ev plansaziyê bajêr. Heta yê ku gom got zaten ev plansaziyê bajêr ji Ewropayê hatiye Tirkî. Çikanekê ku mêzeyên em dîrokenekê mêzeyên jin û ev çil salî li Tirkî heye. Ema mezun çikareke di mezin em nêzîkê deh hezar tenê Tirkî de hene. Ji bo hinekê em bêjin mesela gelê Kurd ku êgo bixwênê ser bajara û ser bajariya mafê wan heke ku biparistine bike pêşniyarê wan heke hebin. Dixwazin vê çike de bişoxlin ez wilo pêşniyar dikim ji wan heke re. Eywe ku ber vî valet dixwînin karin li vir vî karî bikin? Ya, jûr hatine. Mesela Tirkî de plansaziya bajarê ku êjin û çêkirin Îzmir û Anqara, mesela ji Ewropayê hatine çêkirin ewnakî. Êmê mezûnay me pêşîn çiqasiye neh sed û heştê û yekî de yanî. Pirsê me bû tiştekî hûn lê zêde bikin? Em ji Seyda xwe spas dikin û ji no hevmetiyan jî spasiyan xwe dikin. Spas dikin ji re. Spasiyan me dikin mala we ava. Ya baş avatir.